Good morning, good afternoon, good evening. My name na Anthony, your regular presenter for this First State Immigrant Solution. So in case if una never subscribe, una no forget, una go hit the subscribe button so that make the ministry dey go on. So wetin make me come out today, make I say make I come see come cook this story wey I dey cook since na na the story don done and this story now na na will do am for two part one part na na I wan do so while the second part go still dey come again wetin be this story wey I dey cook since na be this hearing of commission so wetin be this hearing of commission na the moment wey you know say commission go give you date wey you come wey dem come interview you na the central moment for question and examination of your asylum request that one na big grammar wetin make me just say make i just first define that uh, hearing na be say that big grammar so now i wan break na the time wey dem come call you say my brother and sister wetin make you comot for bongo So kon tell us make we dey hear and den dem for kon give you series of questions and den dem go still nack you series of questions and den go kon examine your story wey make you komot for bongo na im sey make I first let us know concerning dis particular aspect because a lot of my viewers still request for this one now say make i come cook this one because na this first stage immigrant solution na be the only place you for fit get this harvest before the thing happen for your clear eye so they say make you shine your eye out oh, because dem no dey fight for abroad if you fight for abroad the day wey kasala go burst na your na you go still hear am hot because of say any good any leg wey you put for ground for abroad nyeke nyeke dem dey still dey watch am follow you if you use wrong leg if you put wrong leg for ground or still dey use wrong leg still dey follow you dey go because you know say if you know say rain go beat you for one place two times it's better make you make you just fair hold your umbrella first because the day wey that second rain go come with your umbrella you go suffer prepare yourself so make una make sure say una watch this video to the end na make me say make i fair use this one i no wan use this one take create fear for ourselves but i wan use this one take create how you fit take guide yourself in this day of your commission na be this topic there about and na two two part how we do am first part now i wan do so second part go still dey come for road so wait now wetin be this court hearing now the fine so na the central movement wey government go come come see ask you question concerning your political asylum so if commission wan decide for this your political asylum wetin be the thing wey be the dem dey require from you na three things First thing wey make commission dey decide, one, your commission hearing. Dat commission hearing na im be dat day wey dem dey hear from you face to face and most of dem na there is na verbal which means dem go ask you question you go answer dem. If you know sey you no dey hear de language of de country wey you dey, make sure sey dem bring interpreter for you and di interpreter wey dem go bring, make sure sey e come from di region or di area or di country wey you dey. If dem bring any interpreter wey come from any oda place wey you know sey you dey and di pesin no know wetin dey happen for dat particular area, E fit translate potopoto for you and if e translate potopoto for you, anything wey the guy write for ground, make sure say you still cross check am. If you no cross if you no cross check am, you quick am sign, e mean say you agree to wetin the person translate for you. Na im make most of our brothers and sisters go say no be say you take talk am that day, at the end of the day, if the commission uh, result come out they'll say they give the person negative you go say them say they talk but if they give you negative that one not missing at the end of the world another uh, uh, uh, I, this thing still dey wey dem wey dem dey call court judiciary aspect of it wey still high pass commission so now those people go still come still decide so if you know say the commission no give you paper court dey wey dem dey call judiciary aspect dem see first and second appeal first appeal and second appeal na na based on say if the judge no dey satisfied na dem go reach the other one e still get some kind people wey dem still dey give paper for this commission without say no go the other first or second appeal commission get right to give you whether positive or negative or whether political asylum, subsidiary protection or special cases protection in case if you know say you chop aduro before uh, October 4 wey be 2008 wey Savini law talk na dem give you humanitarian if you chop aduro after that October 4 2018 na special case na you go take shele if the result come out so na be the Commission result fit give you positive or negative or any of dis international protection wey dem call political asylum, subsidiary protection, special case or humanitarian if your your what dem call it political asylum request na old request maybe before dat two thousand and eighteen So and di decision of dis commission so e dey base on no be di day wey you go commission dem go give you di result some dem fit give you result afta dat afta dat particular day afta one month afta one week afta one year some afta a year plus so di tin no dey constant e dey varies depending on

in in collaboration wit di dem call it um state lawyer Avocato de Stato dem still get right to still write against dat decision of di judge and you still get right to still go for further appeal to to also uh, contest that particular decision that one time to come for that one we will still talk about that one so wetin make me come na how you fit take compose yourself if you know say you dey commission and wait wetin be the question wey dem dey ask if you know say that day wey you dey go commission so first thing commission go ask you your hearing under this hearing

Wetin make commissioner still dey use take dey examine your asylum request? Di last tin again, your situation of your kontri or any oda geographical area of your kontri of origin. For instance, wetin dat one mean be say, if you come for any area wey you know say Boko Haram dey always dey shoot or dat place dey always dey get crisis or dat place dey always dey get ethnic crisis or dat place there is no peace, You are entitled to get a positive result from di commission because of say you come from dat geographical area or you come from dat country of origin if you know say war dey dat particular country. Na im make na im be di three thing wey commission dey use take dey judge that particular person. If you know say you come from the situation of that country of origin and the geographical area, the situation country of that of that person of origin na uh, if you know say you talk story wey a particular law for that country e dey against that particular protection and that uh, for europe that kind law no dey so for those kind one dem look at that um country situation or if you come for country wey you know say war dey, those kind things still dey use, dem still dey use those things take dey assess before dem take dey give person whether positive or negative. So commission hearing, so this commission hearing now na wetin be the general question wey dem dey ask you, dem go ask you your general question concerning your nationality, your date of birth,

All this question wey I dey talk so, you no you get any question concerning this particular aspect, you fit still wire me for my phone number three five one zero one two three zero two five. So if I get answer to your question, I go still reply you or you fit drop your comment on this bottom of this video wey I still dey do so. Then another thing again, the way you take travel comot for your bongo, for your country of origin,

you belong to any region any religion sorry any religion whether na christian muslim or pagan or any other religion wey you know say you belong to you have to also let them know and you make sure say you state these two these last two one wey i wan talk so na im be the major reason wey commission take dey give person positive or negative if you talk am well. Wetin be the question na be say the reason why you comot for your country of your origin na that one na you explain your story wetin make you comot for your country of origin and the last one wey be wey I wan see talk be say the reason why you no wan go back to your country of your origin na that one be you go see explain the reason and the threat wey you know say you go see face If dem still carry your enemy go back to your country of origin. So dis one na im be di basic examination questions hearing wey commissioner need to still ask to still take get information concerning wetin you tok for your story. So if you fit explain and defend all dis tins wey I don say so far, well and with the help of interpreter dem fit interpret for you well and make sure say before you sign the the paper wey dem give you for commission make sure say dem go read am to you the translator make e translate am back to you to di language wey you know say you go understand before you sign because if you don sign mean say you agree to wetin dem write for ground. If you know say dey write di language wey you know say you no dey understand all you di name you go say you don tire you wan just quick sign na you get di wahala at di end of di day. If you dey happy dem go come dey talk say no be so I take talk am. Di judge go still ask you say how you take talk am make you come repeat am again so make sure say dis area very very important. Another thing again wey I would still like to shook my mouth put so I will still talk am for di mm, part two of dis video be say make sure say di interpreter wey dem go bring come e come from your country or di region where you dey because of say There are some certain things wey you know say um some body language wey translator wey you know say e no come for your country go fit e no fit explain. If for instance now you dey tell somebody wey no dey Africa now, you dey tell am about um voodoo or juju, e go be like say na strange thing, say this guy don dey mad. You understand me na? Or you dey tell am somethings wey you know sey the way culture take be for Africa sey dem dey pay bride price, e go be like sey na new thing because Oyinbo dem no dey pay bride price. You understand me na? E go be like sey na new thing to dem. So, if somebody no come from your region or Africa wey go fit explain am well to dem the way everything take play, e go dey difficult for you to fit take get di right ansa from commission bicos to translate many pipo tink say na just to know di language no be only to know di language na make dem dey call dem intercultural eh, eh, eh, mediation which means is intercultural translation because there are some certain things even though say you dey you dey hear the language wey you no fit explain because of say you no come from that particular region, no be wetin dey play for Ghana e dey play for Nigeria, no be wetin dey play for Mali no be e dey play for Cameroon, no be wetin dey play for north of Africa no be e dey play for south of Africa, na so the only na so the whole thing take dey, so na im make am say e good make you get a good interpreter wey go fit explain your story in details to di commissioner before di commissioner need to examine am go come give you di result so di result as affect it talk is either dem give you different type of status whether political asylum subsidiary or humanitarian or special case as di case may be or e give you negative

eh, take educate our viewers or for those people wey know say e dey still need down. we don first still pass through this process and we still dey work for this uh, setup na make am say we still dey use this one still dey educate our brothers and sisters wey still need all these things so una no forget to subscribe i still remain your regular presenter anthony una bye bye